Mema mo adwo ma mo akwaaba ɛba ɔbra akwantuo dwumadie yi so. Ɛnɛ nso yɛda Ɔbɔadeɛ ase sɛ wahwe yɛ so ma ɛnɛ nso ato yɛn. Ɛyɛ mo nua baa Francisca Kakari, me na mede dwumadie yi ɛrebrɛ mo sɛdeɛ da biara meyɛ no no. Ɛnɛ nso ɛmmra so sɛ mede dwumadie yi ɛrebrɛ mo. Me dɔfo pa, ɛnɛ Nyankopɔn adom, mewɔ abrempɔn wɔ me nkyɛn a yɛrebɛtwetwe nkɔmmɔ. Na yɛrebɛtwetwe nkɔmmɔ afa abrabɔ mu boafoɔ. Yɛka sɛ abrabɔ mu boafo a, hwan ne abrabɔ mu boafo? Ɛno nti, me dɔfo, maka akyerɛ wo sɛ dwumadie yi yɛ educative program a yɛde aba a ɛreboa yɛn na ɛkyerɛkyerɛ yɛn nnoɔma bebree wɔ abrabɔ mu. Adesua bebree na ɛwɔ mu. Ɛno nti, bɛka me wo nuabaa ho na yɛmfa dwumadie yi mmrɛ mo. Me dɔfo, aboafoɔ bi na aso yɛ asen ma yɛde ɛnnɛ dwumadie yi rebrɛ mo. Sɛ wopɛ sukuu papa paa, wopɛ sɛ wo ba no sua nyansa anaasɛ ɔnya nyansa te sɛ Solomon deɛ no bi di a, ɛnna merekamfo Great Yaa Santoa Sukuu ama wo. Wɔwɔ Kasoa, Akole, Bɔdwease Road. Frɛ mpanimfoɔ yi wɔ ahomatorofoɔ yi so, 0275 731 495 ɛnna 0243 230 903.

Aba ɛbaa Great Yasantowa School ɛwɔ Kasoa Akwele off Ofankor Bodwase Road. Great Yasantowa School ɛyɛ school bi a yɛatete mmɔfra ɛwɔ basic education ɛna wɔn adesua so ɛkɔ kan ɛkɔ anim. Wɔn sua ade so ɛhunu ɛfiri sɛ yɛwɔ serene environment a ɛboa wɔn ɛwɔ science, Computer, biz eh, accounting, business, everything. Yɛwɔ yɛsan so wɔ eh, school clinic a eh, sa nkwadaa no bi ho ka kakra a yɛde wɔn kɔ hɔ. Yɛwɔ nurses akokodam a wɔsua de aben a wɔbɛtumi ahwɛ nkwadaa ɛwɔ saa kwan so. Yɛsan so wɔ cadet corps, eh, taekwondo squad, clubs ahodoɔ a ɛboa nkwadaa no adesua ma no kɔ anim. Wohwɛ yɛn classroom so a ɛmu teɛ Afei nkɔdaa no nso yɛ single chairs a ɛboa wɔn adesua. Yasantoa School wɔ Kasoa Akwene off Opfankor Bɔdwoase Road. Na yɛn telephone number.
Yɛma wɔatena ase biom ɛba ɔbra akwantuo dwumadie yi so. Ɔbra akwantuo. Emu wɔ nsɛm pii. Ampa, ɔbra akwantu, nsɛm bebree na ɛwɔ mu. Abrabɔ mu nsɛm dɔɔso. Ɛno nti na nnɛ yɛde dwumadie yi rebrɛ mo. Ɛno nti afei na woasɔ wo TV no a, na mekae wo sɛ Ɔbra Akwantuo adwumadie yi na yɛde rebrɛ wo. Ɛnnɛ mewɔ m'abenfo wɔ me nkyɛn, na yɛkasa afa abrabɔ mu boafoɔ abrabɔ mu boafoɔ nti sɛdeɛ medi nkan kaeɛ no, ɛnnɛ mewɔ aberempɔn wɔ me nkyɛn a yɛreba abɛtwetwe nkɔmmɔ afa dwumadie ho. Na ɛnyɛ obiara sɛ yɛn papa Patrick Opong, ɔyɛ business man kɛseɛ, ɔkɔ kwan so kɔfa nnoɔma, cars, bɛtɔn. Saa nso na yɛwɔ yɛn papa Stephen Kakari, ɔno nso yɛ Director of Great Yasa Ntoa School. Mpanyimfoɔ mmienu yi na ɛnnɛ wɔwɔ ha a ɛrebɛboa yɛn na yɛde yɛn nkɔmmɔtwetweɛ no abrɛ mo. Mpanyimfoɔ, mema mo atena ase ɛba ɔbra akwantuo dwumadie yi so. Yɛɛ nua. Obiara ho yɛ deɛn? Biribiara yɛ bɔkɔɔ. Ɔpanyin Patrick, abusuafoɔ ho yɛ?

Hwan ne abrabɔ mu boafoɔ? Eo.
Mɛfa akonnwa yi so na makyea me hokafoɔ, Madam Christina Ofoluwa, na makyea me sɔfoɔ, Rev. George Owusu Afriyie ne ne yere ne n'abusua nyinaa, na maba asɛmmisa no a ɔbisa me no so. Sɛ wobisa me sɛ hwan ne me boafoɔ a wɔ abrabɔ mu a, me boafoɔ wɔ abrabɔ mu yɛ Onyankopɔn. Because deɛ nti a meka no saa ne sɛ Onyankopɔn nam nipa so ansa na nipa aboa wo. Sɛ obi bɛboa wo koraa na sɛ Nyankopɔn anka onni n'akoma a, nipa no ontumi mfiri ne pɛ mu mmoa wo saa dabiara da. Nti any time biara no, Onyankopɔn ka nipa akoma na nipa no afiri ne pɛ mu aboa wo. Ɛnnɛ no, ɛyɛ a na sɛ obi nya obi wɔ abrabɔ mu ma no aboa wo no, ɛyɛ a na ɛyɛ den. Ɛsan ewiase abrabɔ ne sɛdeɛ nnipa binom atirimɔden atie nti, ɛyɛ a na sɛ wopɛ obi ma no aboa wo wɔ abrabɔ mu a, ɛyɛ a na ɛyɛ den. Ɛsiane sɛ wonnim adwene ne nsusuiɛ ko a ɛkura nipa no. Bi wɔ hɔ a wɔreboa no no, wo deɛ woayi w'akoma mu nyinaa sɛ woreboa no. Ɛsiane sɛ woahu sɛ tebea no a ɔwɔ mu no, ɔyɛ wo mmɔbɔ. Tebea no a nipa no wɔ mu no, wɔrebrɛ. Ɛno nti wo deɛ woreboa no. But ebi wɔ hɔ a na wadwen adwen bɔne bi. Ebia mmoa no a wode boaa no no, ɔregyina saa mmoa no so na wako atia w'abrabɔ. Ɛnti sɛ before sɛ wobɛnya obi ma no aboa w'abrabɔ mu no, sometimes nso ayɛ a na ɛyɛ den. Okay. Ɛno nti na agya kakra no bisa sɛ, ɛsɛ sɛ obi biara nya mmoa ansa na n'abrabɔ asi yie wɔ abrabɔ mu anaa? Oh, ɛnyɛ sɛ obi biara nya mmoa Ɛyɛ yes ɛne no cause obiara hia mmoa ɛwɔ abrabɔ mu ansa na n'abrabɔ asi yie. Ɛnyɛ sɛ mmoa no nyinaa ne sɛ obi kɔ ɛbɛ seek sɛ obi ma no funds anaa sika anaa biribi a ɛte saa ansa na wahyɛ ne bra ase. Once a wahyɛ woyɛ nipa dasani a wahyɛ abrabɔ no ase no deɛ ɛwɔ sɛ wohia mmoa ɛwɔ w'abrabɔ mu ansa na w'abrabɔ no asi wo yie. Ɛbi ne sɛ. wowɔ sika bebree but ebeduru mmere bi no na wosua wunya assistant you have to seek assistant from others sɛ nnipa no wobenya advice obi bɛmu afotuo ebia kwan bi a wonam so no na ɛnyɛ wowɔ sika alright bɛ nnipa no bɛtu fo aka kyerɛ sɛ kwan wei nka wofa sei a nka bɛboa wo ɛno nso bɛboa wo ama w'abrabɔ no ayɛ dɛn akɔ so ɛna obi nso so bɛhia mmoa ɛwɔ sika fam na wɔde ahyɛ ɔbrabɔ no ase bia wɔn nso akɔduru baabi wɔkɔduruiɛ no wɔyɛ apem ne sikasɛm kɔ fam. Wɔn nso so bɛtumi anya obi na wakɔre hɔnom sɛ asomasi anaa ɔbɛnten. Project wei na mpɛ sɛ meyɛ o, adeɛ wei na mpɛ sɛ meyɛ, mpɛ sɛ meyɛ bogya bogya, mpɛ sɛ metɔn tomatoes anaa sɛ nkate, mpɛ sɛ metɔn noa aburo tɔn, nti me sika ni, nti boa me. Nnipa nso so ɔhwɛ na sɛ ɔbɛtumi aboa wo a, ɔbɛboa wo. Ɛno nso so no, sika fam no, ɔbɛtumi aboa wo. So in the nutshell no, ɛnyɛ sɛ Eeii abrabɔ no deɛ sɛdeɛ yɛsi bɔ no obiara hia mmoa firi afoforɔ hɔ ansa na w'abrabɔ ayɛ dɛn akɔ so anyɛ saa a abrabɔ no ntumi nkɔ so fann mma wo. Na Agya Ɔkɔm bisa sɛ, Yɛkasa fa mmoa ho yi, te sikani nko ara na ɔbɛtumi aboa ne nua ma ne nua no abrabɔ asi asi pi anaase ayɛ yie anaa? Aah, meda ase wɔ kɔhyen no ho. Ɛnyɛ wo sika no nko ara na ebetumi aboa wo ma w'abrabɔ asiw yiye. Obi wɔ hɔ a ɔwɔ nimdeɛ no a ɔde rebɔ bra no, but ohia obi afotuo kakra na ɔde asɔ saa nimdeɛ no a ɔwɔ no so de abɔ ɔbra no. Ebi wɔ hɔ a sɛdeɛ na meka no, ɛnyɛ sɛ sika nko ara na wode bɛboa nipa wɔ abrabɔ mu a ɔbɛka sɛ woaboa no.

Osikani no, One, Osikani bɛtumi de ne sika aboa wo wɔ mmerɛ a wohia sika de abɔ w'abra wo wɔ berɛ a wohia sika de abɔ wo bra no, osikani no bɛtumi ayi sika ama wo na wode abɔ wo bra no. Ɛna ohiani no nso bɛtumi de ne nyansa ne nimdeɛ a wowɔ no de ama wo na wo nso wode abɔ wo bra no. Um, mehwɛɛ film bi. Na papa bi ɔwɔ mma mmiɛnsa. Baako wɔ sika paa. Baako nso nim nyansa paa. Baako nso sɛbe yɛapo ne bra ama no. Na ɔda wiram baabi ɔrebɔ ne bra. Na ɛkɔduruu berɛ bi a papa no kɔfom obi, ɔkɔɔ wiram kɔfom obi. Na ɔfom no no, afei na honhom no adi n'akyi aba fie. Na afei ɛwɔ sɛ papa no hia mmoa bi ansa na watumi agyegye ne ho afiri saa honhom no a ɔdii n'akyi baa fie no. Afei ɔkɔfrɛɛ ne ba no a ɔwɔ sikani no baeɛ. Ɔde sika bɛtraeɛ a anyɛ yie.
Dabi ɔse ɔmpɛ sika no.
Adeɛ no a wasɛe no no ara na ohia. Afei ɔsan kɔfaa ne ba no a onim nyansa no baeɛ, ɛma ɔde ne nyansa no nyinaa so too hɔ. Pa ɛyi honhom no ante aseɛ. Mm-hmm. Ɔse deɛ ɔka no nyɛ adeɛ ɔbɛyɛ. Afei na anidaa so asa. Afei ɔse yɛkɔbɔ deɛ yɛapo ne bra no ama no a ɔda nwene mu a wɔda nwene mu a wɔdi agorɔ wɔ anwea no mu no. Saa nipa no na ɔbɛgyee papa no. Wɔ kwan bɛn so? Ná aberanteɛ no da nnwom, ɔboaboa n'anwea ano, na ɔdi anwea no mu agorɔ a na waboaboa ano ara na wagya wɔ hɔ. Enti Tamar nipa no wɔkɔfaa no a wɔreba no, ɔtiatia anwea no mu na ɔbaa nipa no a ɔda anwea no mu hɔ. Nti afei a wɔwie a wɔsan akɔ no, wɔsan kɔtiatia anwea no mu. Nti nnipa no ka kyerɛ no sɛ, sɛ saa na ɛbɛyɛ deɛ a, ɛnneɛ ma anwea no a wotiatia mu baeɛ no, fa kwan bi so na siesie anwea no nyinaa ansa na wode me papa akɔ. Ɔbaa na watiatia anwea no mu, ɔkɔ a na watiatia mu. Ɔyɛɛ saa wantumi ansiesie anwea no. Nti deɛ na yɛapo ne bra no ama na ɔda anwea no mu, ɔno na ɔgyee ne papa no. Yes. David ne ayi ne totwene. Na ɔpapa nkan ne nka ne mma ho, na ɔda wira mu a wɔrehwɛ nnwan no so. But ɛberɛ no soeɛ no, ɔno na yɛsii no hene. Nti abrabɔ no mu saa na ɛteɛ. Ɛnyɛ da biara na wobɛnya sikani ama no aboa wo. Ebi wɔ hɔ a ohia ni ɔnni bi, na mmom asɛm no a ɔbɛka akyerɛ wo no, ɔno koraa ɛsom bo ma wo. Yɛda ase.
Ɔpanyin Kakari, nti na mepɛ sɛ mebisa sɛ, ɛnnɛ yɛhwɛ yɛn wiase, ɔman Ghana ankasa mpo a, wiase ayɛ den. So wiase a ayɛ den no, obi betumi anya mmoa anaa? Obetumi aboa ne nua anaa?
Aane. Aane, Dabi. Adɛn nti? Obi betumi anya mmoa. Sɛ ɛna mɛyɛ madi kan akyerɛkyerɛ mu no, yɛba sika fa mu a, ɛno wɔ hɔ. Ɛna yɛba afotuo fa mu a, ɛno nso wɔ hɔ. Afotuo yɛ adeɛ a ɛho yɛ den pa ara. paa sɛ wobenya obi ama no atu no fo. Obi wɔ hɔnom a, wasi abrabɔ kwan so. Nneɛma no a ɔreyɛ no, ɛmfa kwa mu. Ohia sɛ obi bɛyɛ dɛn betu no fo. Nanso so no, nanso so no, ɛyɛ den sɛ obenya obi ama no atu no fo. Enti afotu no soso wɔ hɔ. Afotu yɛ ade a ɛho wɔ den. Enti sɛ wonya obi na sɛ otu wo fo na wɔtenetene w'akwan si baabi a, na kyerɛ sɛ nnipa nso wɔaboa wo wɔ w'abrabɔ mu. Ɛnna afei ɛyɛ mmoa bio nso sɛ obetumi nso de ne sika ayɛ dɛn? Aboa wo ama w'abrabɔ no nso ayɛ dɛn? Akɔ n'anim. Enti ehia mmoa. Abrabɔ mu deɛ deɛ, ehia mmoa. Woannya mmoa a, w'abrabɔ no nyɛ dɛn?

Aba ɛba Great Yasantowa School ɛwɔ Kasoa Akwele off Ofankor Bodwase Road. Great Yasamtowa School ɛyɛ school bi a yɛatete mmɔfra ɛwɔ basic education ɛna wɔn adesua so ɛkɔ kan ɛkɔ anim. Wɔn sua ade su ɛho no ɛfiri sɛ yɛwɔ serene environment a ɛboa wɔn ɛwɔ science, Computer, biz eh, accounting, business, everything. Yɛwɔ yɛsan so wɔ eh, school clinic a eh, sɛ nkwadaa no bi ho ka kakra a yɛde wɔn kɔ hɔ. Yɛwɔ nurses akokodam a wɔn sua de aben a wɔbɛtumi ahwɛ nkwadaa ɛwɔ saa kwan yi so. Yɛsan so wɔ cadet corps, eh, taekwondo squad, clubs ahodoɔ a ɛboa nkwadaa de adesua ma no kɔ anim. Wohwɛ yɛn classrooms so a ɛmu teɛ. Afei nkɔdaa no nso yɛ single chairs a ɛboa wɔn adesua. Yasantoa School wɔ Kasoa Akwene off Opfankor Bɔdwoase Road. Na yɛn telephone number.
Mema mo akwaaba biom ɛba ɔbra akwantuo dwumadie so. Dwumadie ya na ɛgu so a yɛde brɛ mo. Yɛn papa ɛɛ ɔpɔn na me bisa sɛ Sesɛa no, ɛdeɛn na yɛbɛtumi ayɛ aboa wɔn a ɛrehyɛ ɔbra ase foforɔ? Eo. Um, wɔn a wɔrehyɛ ɔbra ase foforɔ no, deɛ mɛka akyerɛ wɔn kakra bi ne sɛ, abrabɔ no ɛnyɛ mmirikatuo, ɛyɛ ntoboaseɛ. Ɛna obiara ni hɔ nso a Okyiri fa w'asɛmpa kɔ do. Nna ansaana obi bɛboa obi no, na onyim nyimpa no. Ndɛ nnyɛ iyi dze sɛ obi nam abɔnten saa kɛkɛ na wɔafrɛ no sɛ bra na memboa wo anaa bra na memfa dwumadie wei nhyɛ wo nsa. Agye sɛ ebia wonim nipa no anaa obi a introduce no akyerɛ wo. Anaasɛ asɔre yi a yɛkɔ yi, sɛ mefa no sɛ asɔre no a yɛkɔ no de yɛn nyinaa yɛadane abusuafoɔ na yɛgu asɔre no mu. Mpo no, ɛnyɛ wɔn nyinaa na sometimes wɔn ho asɛm bɛka w'akoma na ebia wowɔ bi a wode aboa nipa no. Ɛno nti, ɛnyɛ easy wɔ abrabɔ mu sɛ obiara obiara Wobɛsɔre na woabɔ obiara wɔ abrabɔ no mu saa kɛkɛ.
Ɔpanyin no mmebisa sɛ, Yɛreka mmoa, mmoa. So sika nko ara na obi betumi de aboa ne nua wɔ abrabɔ mu anaa?
Oh, dabi.
Ɛna ɛho nti. Ɛnyɛ sika nko ara. Okay. Ɛna wobetumi de afotuo nso so aboa wo nua wɔ abrabɔ mu. Kasakyerɛ na afei woatenetene nnipa no n'akwan Sɛ obi a ɔde projɛte bi asi n'ani so na wohwɛ na wopɛ sɛ woboa no a, ɛnyɛ sɛ wokɔfa wo sika akɔboa no nko. Wobɛkyerɛ kwan a wofa so a obetumi adanedane nneɛma ani. Ebetumi ama projɛte no a ɔde asi n'ani so no bɛyɛ nkonimdi ama no. Ɛba saa a, ɛbɛma nipa no abrabɔ no ayɛ dɛn? Akɔ so. Ɛnna afei nso no, ebedu mmere bi na sɛ nipa no hia sika nso a, wobetumi aboa no wɔ sika fam. But. You know, in short no, ne nyinaa yɛ akwankyerɛ. Ɛna adwumasua nso ɛ? Akwankyerɛ a wobɛtumi de aboa ama nnipa no ayɛ dɛn? Ɔasi yie. Nnipa nso so, wopɛ sɛ wosua adwuma so so koraa nso so a, nso so the same thing. Ne nyinaa yɛ akwankyerɛ ne kasakyerɛ. Wontumi mfiti prɛko pɛ sɛ worehyɛ dwumadie bi ase. Nti sɛ worehyɛ dwumadie bi ase a, ɛwɔ sɛ you have to seek assistance from others. Sɛ mepɛ sɛ meyɛ wei, mepɛ sɛ meyɛ wei, mepɛ sɛ meyɛ wei. Nti obi a ɔwɔ nimdeɛ wɔ adwuma no ho no, ɔbɛboa wo na adwuma no ayɛ dɛn? Akɔ so. Okay, Ɔpanyin Obong, ɛdeɛn na ɛbɛkyerɛ sɛ asemasi anaasɛ ɔbɛntini hia mmoa? Condition bɛn ne situation bɛn na nipa no bɛkɔ mu a ɔbɛhu sɛ, ah, nipa wei deɛ ɔhia mmoa nti ɛwɔ sɛ mekɔ no mmoa? Yo, madam, meda wo ase bebree. Um. Ebi wɔ hɔ a, wɔnam hɔ a, tebea ne situation no a wɔwɔ mu no, sɛ woyɛ nipa a wowɔ ɔdɔ ne tema wɔ wɔn mu deɛ a, wontwɛn ma obi nka nkyerɛ wo sɛ asomasi anaa ɔbenten ohia mmoa a wɔsɛ. Um, obi wɔ hɔ a wonim nipa no. All of a sudden no na wasesa, ebia ɔbɛkɔ ne fie, ɛkwan a ɔfa so a ɔne ne mma ɛrekasa, ne kasa mu, ne nkɔmmɔdie mu, wotumi sɛ onya mmoa no bi a ɔpɛ. Nti saa nipa no, wontwɛn ma ɔmfa ne hiadeɛ no mmɛto anim ansa na waboa no. Na mmom no, wohwɛ sɛdeɛ tebea no a ɔwɔ mu, ne kasa a ɔwɔ mu, ne abrabɔ no a wodaa no adi no a, Ɔsɛ wohu sɛ me nua yi ohia mmoa nti sɛ ɔwɔ obi nko ara deɛ a ɔsɛ ɔboa saa nipa no. Ɛna obi wɔ hɔ nso a ɛɛ ohia mmoa no bi but suban no a ɔbɛda no adi no wɔma wohu sɛ ɔno koraa hia mmoa. Mhm. Meanwhile saa nipa nso hia mmoa paa. Ɔyɛ akɛse sɛ. Yes.
Premae. Yes. Ɛnnɛ wohwɛ mmeranteɛ yi a, me koraa deɛ ɛyɛ a na wɔn asɛm koraa mmobɔ. Obi wɔ hɔ a wɔnam no, ten cedis koraa nna ne kotokuo no mu. Nanso wobɛhu ne bɔbra sɛdeɛ watwa rasta asi ne tiri so, wayɛ ne tirinwi style, me ara koraa mesuro wo. Nti saa nipa no mɛyɛ dɛn ma ma Ma bɛn wo na ebia wohia mmoa koraa a mede ama wo. Ɔho. Nti sɛ mmeranteɛ ne mmabaawa no nso sɛ wɔn tie me a, I have sometimes no wɔn nto wɔn wɔ abrabɔ yi mu. Wɔn look decent.
Wobɛhu obi na watwe otofista sɛbe boxer yi koraa nso nyɛ papa. Ɔho. Saa nipa yi me me hu me hu wɔ a na ɛkyerɛ sɛ Wo ho adwene foforɔ bi koraa asan abɛsi me tirim. Nti ayɛ a wɔnto wɔn bo because obi wɔ hɔ a ohia mmoa no but sɛdeɛ wayɛ ne ho no ɛmma obi koraa mmoa no. Okay, yɛda ase. Ɔpanyin, dɛn na obehu sɛ asem asi anaasɛ ɔbenten hia mmoa? Oh, sɛ mmoa deɛ, me for my side ne deɛ, Wo, wo a wohia, menya me na mebɛku, mɛbɛkyerɛ wo sɛ wohia mmoa anaasɛ wonhia mmoa. Ɛwɔ sɛ. Sɛ situation bi anaa condition bi. Situation bi, wo, ɛne, ɛne, sɛ nka wobɛsesa w'agyapadeɛ nyinaa na worekyekyɛ. Yɛnyɛ no saa adeɛ no. Ɛwɔ sɛ nnipa no a wɔn wɔhia mmoa no, ɛwɔ sɛ biribi, wo, wɔ, wɔyɛ biribi ma wohunu sɛ asomasi anaa ɔbɛnten hia mmoa. Ɛwɔ sɛ nnipa no, wɔde biribi asi n'ani so. Ɛwɔ sɛ nnipa no wɔyɛ focus wɔ biribiara a wɔyɛ mu. Wote aseɛ? Sɛ wɔde dwumadie bi asi n'ani so, wɔhia wei, wɔyɛ wei, wɔyɛ pure water, okay, wɔyɛɛyɛ no akɔsi sei, ankɔ yie. Enti mewɔ nimdeɛ bi a na mede ayɛ dɛn? Na mede aboa no. Ana mentumi nsɔre prɛko pɛ nkɔ nkɔbisa asomasi sɛ, Mahu sɛ woreyɛ biribi wei, na wohia mmoa? Ɛyɛ, ɛyɛ, me, me, me, sɛ me, me, me in particular no deɛ, menyɛ. Sɛ wo nam hɔ no a na mahu sɛ asomasi mahu sɛ wɔtɔn pure water wɔtɔn wɔtɔn ɛyi ɛɛ bankye anaasɛ mako nti mako no ɛnkɔ so na mafrɛ no ee asomasi wo hia mmoa anaasɛ wo hia mmoa me nyɛ but wo a wo wo a wo ahyɛ ɔbrabɔ no ase no sɛ w'ani da fam nko ara deɛ a Nea wobɛyɛ no na ɛbɛma obi bɛhunu sɛ wohia mmoa. Ɛnna obi bi nso bɛhunu sɛ wohia mmoa, nnipa no mmaa hɔ. Ɛwɔ sɛ wo na woba woba me hɔ sɛ papa anaasɛ asumasie anaasɛ ɔbenten. Baabi a maduru ni, nti mehia mmoa. Enti sɛ me nso saa mmoa no, mewɔ bi wɔ hɔnom a, na mede abɛboa wo. Nyɛ saa na ɛteɛ deɛ, abɛboaboa saa ara. Wobɛtumi ayɛ no animmɔbɔ ne saa atɛhyɛ seesei deɛ aba yi, wonam a, wobɛhu sɛ na obi ayɛ no animmɔbɔ mo hɔ na waba, ɛna nka meekɔ a, nka meekɔ Asuwa Aduro o, nka meekɔ La Paz, ɛna me ho abɛkyere me. Such people so no me, sɛ abae koraa kura me a, mɛgya mo papapapa. Mɛgya mo because wonyɛ serious wɔ w'abrabɔ mu. Nnipa biara wopɛ sɛ w'abrabɔ no, w'abrabɔ no kɔ so a, ɛwɔ sɛ woyɛ serious and you must be focused. wɔ biribi a wobɛba abɛyɛ mu and you must have a determinant. Woyɛ as a normal human being no, if you don't have any determinant a, ɛneɛ you are wrong. Wayɛ, wayɛ, wayɛ late wɔ biribiara mu. Enti no, obi de n'ani, biribi si n'ani so, na biribi no a nipa no yɛ si n'ani so no, na ɔhu sɛ baabi a maduru no, meyɛ apem. Enti menkɔ Asomasi anaa Ɔbɛnten hɔ nkɔ hia dɛn? Nkɔsi assistance. Ebia na ɛyɛ afotuo, ebia na ɛyɛ sikasɛm. saa, ɛno deɛ nipa no bɛtumi de aboa wo. Na nipa no koraa boa a ɔboa no, sɛn na ɔde boa wo? Ɛba sikasɛm koraa deɛ ɛdeɛ a na ɛyɛ out because wɔbɛtumi ama wo sika sɛn na nipa no bɛtumi ama wo a ɛbɛma w'abrabɔ no akɔ so. Ebia ne kɔtɔn pure water deɛ anaasɛ wokɔtɔn eh, anwammoo bi deɛ a, fine. Ɛne wɔbɛtumi ama abɛyɛ sɛ 50 cedis, 1 cedi bi na ɔde ayɛ dɛn na ade astart. Baa sɛ wo nso woyɛ project bi na wonya sika kɛseɛ, ɛnɛ mmerɛ mu ɛnɛ mmerɛ mu wiase yɛwɔ yi, Ɛmma so. Enti no, deɛ wobɛhia ara ne sɛ wobɛhia nimdeɛ. Me, wo ba a, mɛkyerɛ wo sɛ wonni sika mmom. By adwuma no, yɛ revɛse no de kɔ ha, na yɛde fa ha, na yɛde fa ha no ma biribiara bɛkɔ yie, ama wo nso w'abrabɔ no ayɛ dɛn? Akɔ so. Saa mmoa no na ɛtumi de aboa. Ɔpanyin Ɛpɔn, na mebisa sɛ, Ɛno nti, sɛ yɛnya mmoa firi afoforɔ hɔ a, ɔse yɛkyerɛ anisɔ anaasɛ yɛda nnipa no ase anaa?
Yes. Obiara yɛ papa no. Meda ase bebree. obi yɛ wo papa a, wo hia, ɛwɔ sɛ wo show appreciation. Ɛwɔ sɛ woda nipa no ase. Tam a Kristo ɛsaa akwatafoɔ no yareɛ no, na anka wɔhia sɛ saa nkurɔfoɔ no nyinaa ɛbɛba na wɔde aseda abrɛ no. Nanso baako pɛ na obisaa sɛ nkaeɛ no wɔ he anaa? Nipa ɛyɛ adeɛ a ɔsaeɛ yi. Sɛ woboa obi a, sɛ sika fam, afotuo fam, mmoa biara a wode boa nipa no biara no, nipa no ohia ase da. Ebia wo deɛ wobɛyɛ w'adwene sɛ o oh, wei deɛ afotuo kɛkɛ na ɔde maa me. Afotuo no obi wɔ hɔ a yɛn mpanyinfoɔ yi sɛ wɔn yɛ wɔn sɛ consultants sɛ dɛn dɛn. Anaa me boa? So wɔn no yɛ afutuo ma wɔn na wɔn kɔgye wɔn ɛɛ saa nkorɔfoɔ no? Wɔn tɔn afutuo no de ma wɔn. But nipa no wɔn antɔn afutuo no ama wɔn. Nti at least owie yɛ no ɛwɔ sɛ wode aseda ɛsan ɛbrɛ no back. Mate. Yɛ mmerɛ no yɛ ɛyɛ den nti ɔpanyin kakari afutuo kakraa bi a wɔde bɛma abrabɔ mu boafo wɔn a yɛtu wɔn ɛsi hɔ sɛ wɔn ɛboa afoforɔ kakraa bi. Afutuo a mede bɛma wɔn a ɛpɛ sɛ ɛboa afoforɔ no sɛ. Sɛ Nyankopɔn aboa ma w'adu mpɛmpɛnsoɔ bi, na sɛ obi wopɛ sɛ woboa obi wɔ abrabɔ mu a, nni kwan sɛ wopopo wo ti. Ɛwɔ sɛ nea woayi wo yam a wopɛ sɛ wode boa onii anaa ɔbenten no, ɛwɔ sɛ woyi wo yam na woyɛ dɛn? Wode boa no. Ɛna afei wɔn nso a ɛhia mmoa no, ɛnyɛ sɛ wosɔreeɛ ara, womaa wo koraa so ara, womaa wo kɛntɛn so ara de akɔsi ɔpanyin bi anaasɛ ɛsom asia na ɔbɛnten fie sɛ mehia wei mehia wei mehia wei mo sɛ wohwɛ sɛ sɛ yɛn nnɛ wiase mu a yɛbɛ sɛ sɛ wiase ayɛ den nti obi wɔ hɔ nom a ɔbɛsɔre ano na mehia mmoa mehia mmoa ɔgye yɛ no akɔdi ɔgye yɛ no akɔdi nti ansa na woso a woso woboa obi no woboa wode asi w'ani sɛ ɔpɛ sɛ ɔboa obi no hwɛ deɛ nipa no ɔyɛ ne sɛ daakye no ɛho bɛba mfasoɔ ama nipa no ne ɔman yi ne n'abusua anaa ansa na waboa. Na sɛ wohwɛ mu nyinaa wie na wohu sɛ nnipa no adeɛ a na wɔreyɛ no mfasoɔ biara mma so deɛ deɛ a, ɛho nhia sɛ woboa nnipa no. Na mmom wo hu ne sɛ nnipa, ɛbɛ benefit the whole nation as well as that particular person no ne ne family deɛ a, a ɛbɛma daakye wɔn abrabɔ no asi, abɛtu mpɔn deɛ a, akwanya da hɔ sɛ wobɛtumi aboa wɔn. Okay, ɔpɛ kakraa bi a ɔde bɛka ho, yɛn mmerɛ no ayɛ den nti kakraa bi a yɛbɛka.
Kakra a mɛka aka ho ne sɛ, Yɛse ɔma mu yɛ nhyira sen ɔgyeɛ. Nti papayɛ bi a yɛyɛ biara no, ɛma yɛnnu yɛn ho da, na Nyankopɔn wɔ akatua pa de ma yɛn. Amen.
Papayɛ bi a yɛyɛ biara, mɛma yɛnnu yɛn ho da, na daakye Onyankopɔn, yɛbɛbu ho akontaa ayɛ dɛn akyerɛ Nyame. Mpaninfoɔ, meda mo nyinaa ase sɛ yɛto nsa frɛɛ mo na mo baeɛ. Nyame nhyira mo. Awieɛ, wɔyɛ adehyeɛ, aha na mmerɛ bɛma yɛn kwan ma yɛde yɛn dwumadie no bɛsi. Yɛn papa Stephen Kakari ne yɛn papa Patrick Opong, wɔn na ɛboaeɛ ma yɛde ɛneɛ yɛn nkɔmmɔtwetwe yi brɛɛ mo. Yɛda mo nyinaa ase ahwɛfoɔ. Na meka mo sɛ Great Tiaa Santoa School na ɛsɔɔ yɛn ase ma yɛde dwumadie yi brɛɛ mo. Ɔsɔfo Maame Gezi, ɔna ɛpam ntoma yi maa me. Ɔwɔ Kasoa Akweleye Asantewa School Junction hɔ ara. Frɛ wɔn anaasɛ kɔ wɔn nkyɛn na wo na kɔpam w'ataadeɛ kamakama. Queenswell Saloon Wɔn na ɛsiesiee me tiri ho maa me kamakama a ɛnnɛ mete ha. Wɔn nso wɔ Kasoa, Akole, Yasa Antoa Sukuu Junction hɔ a, kɔ hɔ na wɔsiesie me tiri ho ma wo. Me cameraman, me kuro daahye ntimfoɔ nyinara, mekyerɛkyerɛ obi biara. Dwumadie yi, yɛwɔ eh, Facebook anaasɛ YouTube so, wobɔ Ɔbra Kwantuo a wobɛhu yɛ wɔ hɔ. Ebia dwumadie yi wopɛ sɛ wosɔ yɛn ase na abere biara yɛtumi de dwumadie yi ba TV so a, wobɛtumi afrɛ mpaninfoɔ yi wɔ akomatorofoɔ yi so, 0249 20 5700. Ebia dwumadie yi nso ayɛ wo fɛ, wopɛ sɛ woba dwumadie yi so, woyɛ yɛn guest na yɛtwetwe nkɔmmɔ fa w'abrabɔ mu na yɛyɛ afutusɛm ma afoforo a, wo nso wobɛtumi afrɛ yɛn, anaasɛ akuoakuo, asɔreasɔre, schools, wopɛ sɛ mofrɛ yɛn na yɛ dwumadie yi, yɛde ɔbra akwantuo dwumadie ɛba hɔ a, yɛbɛba baabi a wobɛfrɛ yɛn biara. Frɛ yɛn wɔ yɛn ahomatorofo yi so, zero two four nine two zero five seven zero zero, me din de Francisca Kakari.